Kemm taħseb li Putin huwa xi ħadd li tista' jista' jkollok diplomazija miegħu? Ħafna Imma li xar wara you single him out. Why do I single him out? Eh, Because he's invaded eh, four sovereign nations in the space of 20, 20 years. Telling us that he won't do it. And every time he turns around u jadilna. Imma eh, daqs eh, kemem, daqs kemem ġo pajizi, ġo l-Afrika, ġo l-Jemen, daqs kem kienem li aħna qbilna ġibna żewġ partijiet flimkien, why Putin not? Jiġifieri, x'imkien int wara li ħadd farrak kollox fi gwerra, ejja ngħidu għandek gwerra, farrakt kollox. Mm. Jiġifieri. Le, tama li mhux dik hu mhux Fl-aħħar mill-aħħar, meta inti ħadd terġa' tibni, mhux flimkien titiġi bil-qeda u tolħoq il-peace agreements, wara t-tieni gwerra dinjija x'ġara. Mhux poġġejna bil-qeda, rajna x'kien l-aħjar, dejjem ngħidu never again, u l-Unjoni Ewropea qed tmur lura minn never again. Għal dik is-somma kellna ntajru l-Hitler minn hemm. Ija leg, ok.
Hitler was a person you can't have diplomacy with. Imma ma tistax tpoġġi fl-istess portata ta' Hitler il-Putin. Għalfej.
Mux għet jgħamil extermination ta' Jews u mux għet jgħamil extermination ta' atroċitajiet oħra ta' minoritajiet li ma tistax tqablu f'dak il-level u anke Henry Kissinger għal, ġviri mux għet jgħid dak l-int Flores għaw

Bl-istess argument, we defy the purpose illi illi r-Russja kissret il-Ġermanja wkoll meta kienet mal-Allies, filosofikament. Qas tagħmel qas tagħmel sens il-ħaġa. Jekk aħna ħa mmorru b'narrattiva ħa noqogħdu ngħidu isma' Putin huwa fil-livell ta' Hitler. Meta r-Russja kienet magħna bħala parti mill-Allies to defeat Hitler. Laqas tagħmel ħaġa, laqas tagħmel sens in-narrattiva. Li filosofikament.
Li żewġ despoti ma jkollhomx. Inti taf kemm qatel nies, taf kemm qatel nies Hitler. Ngħidlek kważi kważi fl-istess livell ta' Hitler kon nitfal Stalin. Stalin u l-Pol Pot. Imma Stalin ħafru ilu.
Għaliex? Għax daħal magħhom biex to defeat Hitler. Imma fin-1933 Hitler ma kienx qatel 7 miljon ruħor. Jew kemm kemm il-kawża. Ġifieri tgħid li tista' twassal għalem? Eh, qed insaqsi. Ma tkunu ipotetiċi ta' Taħseb li hemm dik il-possibilità? Taħseb speċta il-fatt li għandna l-ikbar għandna l-ikbar gwerra fuq l-art Ewropea minn żmien it-Tieni Gwerra Dinjija? Ma nistax inqabbilha ta.
Mhux ħa nqabbilha għax lanqas tagħmel. Imma taħseb li dik hija l-biża' ta' dawn in-nies li qed li grant jiġifieri hemm ħafna affarijiet jiġifieri fis-sanzjonijiet li jidhru li huma għaġġiela li imma dik l-għaġla taħseb imnissla mill-preokkupazzjoni li xi ħaġa ma dar irridu nagħmlu għax dawn wera tipo disrispett totali għal ħajja umana. U speċjal l-istorja tixed li meta jkollok dat xorta ta' nies. Ejja ngħid ejja ħan ikkundanna illi da daħal hemmhekk u splodew u ta' wordnijiet u nqatlu n-nies dak kollu kundannabbli dak mhux ħanaqbel miegħu. qatt. Ġifieri jien fil-ħsieb tiegħi ta' bniedem li nemmen fl-ordni u fl-Ewropa li suppost ġiet eh, founded biex ma jkunx hemm dat tip mhm. ta' gwerer. Mela, ejja nibdew minn hemm. Jien nemmen illi u u ma tistax ittellgħu fil-livell ta' Hitler. ma tistax. At this stage, as ma tamiex sens il-ħagġa. Li mux. Ah, jek najt, jek nitfaw fuq l-istess level ta' Hitler at this point in time, eh, nkun nibda nkun populista ma' fraction ta' nis, imma imma ma nkunx qed nagħmel ġustizzja ma' l-analiżi li dejjem għamilt. Mela, ejja nejja neskludu li mhux jgħid f'dak il-livell. Però eh, l-Unjoni Ewropea meta qed li għaġlet bis-sanzjonijiet, jien Unjoni Ewropea aktar b'saħħitha. Jien ma rridx Unjoni Ewropea illi finanzjarjament hija mfarrka u anki politikament eventually to the point illi ma tistax tiġġieled lulda. Għax issa kif ġiet is-sitwazzjoni, jekk l-ekonomiji tagħha they're crippled u m'għandhomx flus anki biex jibgħatu anki armi u whatever lill-Ukraina u biex jirreżistuh, U anke biex tagħmel innovation interna, research tagħha, l-Unjoni Ewropea tinsiex għandek il-Ġermanja għandha l-budget enormi, għandek il-Franza ta' tikkontribwixxi enormi. Jekk daw ħa jmorru ħażin, il-flus li jagħtu l-Unjoni Ewropea ħa jixxrinkja, ħa jonqsu mhux ħa jiżdiedu. Allura l-argument tiegħi dejjem kien, qabel inti timponilu tkisser lilek innifsek, mhux aħjar tara illi inti b'saħħtek biżżejjed biex tkun f'pożizzjoni tagħti naqra ħin u żmien biex tkun tistra tiġġilidlu aħjar.
Mela, tlaqna?